Veru m'għandix nilbes għal dan il-party. Kieku nixtieq nixtri libsa fuq l-ikħal. Kemm għandi ġuħ. Iżda lanqas naf x'irrid. Fadal il-pizza tal-bieraħ. Uff, kilt ilbieraħ pizza. Qatt ħsibtu kemm l-ilma jagħmel parti mill-ħajja tagħna? Nużawh għax-xorb, biex ninħaslu u naħslu u anke biex niflaxxjaw. Dan kollu jsarraf għal madwar 110 litri ilma kuljum. Iżda kieku kelli ngħidilkom li dak l-ilma kollu li qed insemmi hu parti żgħira ħafna mill-ilma li nużaw kuljum kull wieħed u waħda minna. X'tgħiduli? Ngħidulek li qed tiċċajta. Jew qed toħlom.
Minbarra l-ilma li ta' kuljum immissu u naraw, nagħmlu wkoll użu minn ammont kbir ta' ilma li la jidher u lanqas immissuh. M'iniex nifhem.
Qed nirreferi għall-ilma li nużaw b'mod indirett. Ejja nieħdu eżempju. Dalgħodu x'ħadtu għall-kolazzjon? Jien tazza ħalib.
U jien Tazza mħeraq tal-larinġ. Il-ħalib jiġi mill-baqra li trid tixrob u tiekol. Tixrob l-ilma u tiekol il-ġwież li jitkabbar bl-użu tal-ilma. L-istalla il-fejn jgħixu l-baqar iridu jinħaslu wkoll hux? Aktar ilma! Biex ikun prodott litru ħalib għandna bżonn madwar 600 litru ilma. U l-istess il-meraq tal-larinġ. Dak jiġi mis-siġar tal-larinġ li rridu nsaqquhom sabiex jikbru. Tazza meraq tal-larinġ ikun fiha madwar żewġ larinġiet u nofs. Kull larinġja għandha bżonn ma' 80 litru ilma sabiex tikber. Għal kull tazza meraq ta' larinġ għandna bżonn mal-200 litru ilma. Taf li qatt ma ħsibt fl-ilma li nużaw biex inkabbru l-ikel li nieklu? U mhux l-ikel biss, iżda prattikament kull oġġett li nużaw, pereżempju dak it-t-shirt li liebes. Biex kien prodott il-qoton li bih inħadem it-T-shirt, kien hemm bżonn madwar 2,700 litru ilma. Biex sar dak it-T-shirt intużaw daqs kemm jixrob bniedem fi tliet snin u tmien xhur. Mela ara kemm nużaw ilma wkoll flimkien! Ladarba kollox għandu bżonn l-ilma sabiex isir. Ħafna mill-ilma li nużaw mhux ilma li nużaw direttament. Iżda hu ilma li ntuża sabiex saru l-affarijiet li nixtru, minn ikel sa ħwejjeġ, kotba, għamara, karozzi u ħafna u ħafna affarijiet oħra. U jekk taħsbu ftit, ħafna mill-oġġetti li nixtru u nużaw ikunu magħmula minn diversi materjali jew oġġetti oħra. X'jiġifieri?
Ejja nieħdu l-eżempju ta' pizza, bħal dik li ma ridtx tiekol għax kilt minnha l-bieraħ. Pizza Margherita hi magħmula mill-għaġina, mit-salza tat-tadam u l-ġobon. Biex tagħmel l-għaġina għandek bżonn l-ilma, l-istess biex tagħmel il-ġobon, u anke biex jitkabar it-tadam u tagħmel dik il-ftit salza li jkollok fuq il-pizza. B'kollox, pizza bħal dik jaf ikollha bżonn madwar 1,200 litru ilma sabiex issir u tiġi għandek biex tikolha. Jekk tarmi kwart tagħha għax m'għandekx aptita jew għax ħallejtha teħżien minflok kiltha, tkun qed taħli madwar 300 litru ilma. Imma ħafna mill-affarijiet li nixtru u nużaw ta' kuljum ma jsirux Malta. Allura l-affarijiet hekk ukoll irridu nżommu f'moħħna Kemm ilma ntuża? Sewwa qed tgħid.
F'Malta nimportaw ħafna affarijiet. Għal dak li nġibu minn barra minn Malta, ħafna drabi jkun ġie użat l-ilma biex tkabbar jew inħadem, sakemm fl-aħħar wasal għandna. Għalhekk, meta nixtru l-affarijiet, ikunu minn fejn ikunu, dejjem aħjar jekk inżommu f'moħħna dan. Imma nilbsu rridu. U nieklu.
Ta' żgur!
Iżda tiftakruhom it-tliet R's, reduce, reuse, recycle? Dawn jgħoddu għall-ilma wkoll. Kull meta niddeċiedu li nibqgħu ftit lura u nużaw inqas jew nixtru inqas, u minflok nerġgħu nużaw dak l-oġġett li diġà għandna, b'mod indirett inkunu qegħdin innaqqsu l-użu tal-ilma tagħna. Jekk ma kellkomx ħafna ġuħ, minflok żewġ pizzez, stajtu xtrajtu waħda u qsamtuha. Jew forsi kilt anqas matul il-jum, sabiex meta xtrajt il-pizza kellek biżżejjed ġuħ biex tikolha kollha. B'hekk ma taħlix. Qed nibda nifhem issa. Anke meta tixtru affarijiet li għandkom bżonn, araw li tixtru affarijiet li jservu aktar u li għandhom anqas ippakkjar. U meta hu possibbli, dejjem ixtru oġġetti li nħadmu lokalment. Għaliex?
Meta oġġett iservi aktar, ikollna bżonn nixtru inqas. L-ippakkjar hu parti mill-oġġett li nħallsu għalih biex narmuh. Apparti hekk, l-ippakkjar ukoll uża l-ilma biex sar. Meta tixtru affarijiet b'inqas ippakkjar, apparti li tiffrankaw il-flus, tgħinu wkoll biex jitnaqqas l-ilma użat biex isiru l-ippakkjar. Għaliex aħjar meta nixtru affarijiet li saru Malta? Meta nixtru prodotti lokali, nużaw anqas ilma, għaliex biex kienu ttrasportati dawk l-oġġetti kellu jintuża l-fjuwil għat-trakkijiet, vapuri u ajruplani, u l-fjuwil juża kwantitajiet kbar ta' ilma sabiex jinħadem. Dan kollu ma jfissirx li m'għandniex nixtru l-affarijiet li għandna bżonn jew oġġetti li nixtiequ, iżda li naħsbu qabel ma nixtru. L-ewwel ejjew ingawdu l-affarijiet li għandna. Ġugarell mhux nilagħbu bih darba u daqshekk. Anke l-ħwejjeġ mhux xtrajniehom għal xi okkażjoni u qatt ma rġajna lbisniehom, iżda nużawhom ħalli ma jkollniex għalfejn nixtru l-ġdid. U meta tkun se tixtri xi ġugarell, libsa jew ktieb, ara ftit x'għandek diġà. Li għadu tajjeb iżda ma tridux, aħseb biex tagħtih lil xi ħaddieħor. jew lil xi organizzazzjoni, apparti milli tkun qed ittawwal lill-ħajja ta' dak il-prodott, tkun ukoll qed tgħin lil ħaddieħor. Ħa mmur ngħid lil mamà li m'għandix bżonn libsa ġdida u minflok immur il-party bil-jeans u t-top li lbist darba biss. U jien ħa nsaħħan dik il-biċċa pizza li fadal u nikol lilha flok narmuha.
Dan il-proġett u parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-Fond ta' Koeżjoni, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020.